Tuzing caan ah kan fale tete nih an tuahmi ka zoh tikah kai lawm tuk hringhran i Khrihfabu nih kan fale cungah kan i lawm tuk ti langhternak ding caah kan za pe ve hna usih. Saya sayamah te vialte cung zongah kan i lawm tuk ti langhternak ding caah kan za pe ve hna usih. Kan fale pawl nan zate Pathian nih thlaw in chuah hna seh. Amen. Pali a tling dengmang. Zan le drama piah ding kan si rih fawn i tuzing hi cu special ten thawng tha chim ve ning ti ka duh ngai nain minute pahra chung hrawng hrang chim kho kai zuam lai pali ahcun lawi kho ding ciam ciam in i tim ko hna u si ti kha si A dang vialte ka chim ti lai lo i nihin ni caan ah kan i lawipi dingmi pakhat tehte cu chim ta lo in cun nihin cu a pam tuk i tampi kai tim nain nihin ni caan ah aa tawite lawng chim kai tim lai. Tar zohkhennak i an tuah lengmangmi cu zeidah a si ti sia cu Nulepa tar le hna nih hi fale dawtnak hi tihal bakin an hal i tihal bakin an hal i tar zohkhennak cheukhat ahcun bus stop an tuah piak hna ti si bus stop an tuah piak hna i mah cu ahcun nulepa nih an ti lengmang mi cu hi ka tar zohkhennak a um ka huam ti lo Kan fale nih a hung ka lak lai, nihin ah bus in a hung ka don lai tiah dawtnak in hal i zeitik hmanh ah ai kulhmi chung i bus a hung ti lo dingmi ahcun bus stop te ahcun ni tla kan an va thu i zanlei a hung mui zuah mah cu ahcun a zohkhenhtu hna nih, E, na fanu na fapa te ai manh ti lo le, nihin cu an dong kho ti la lo, hong kir cang ko tiah tar zohkhenhnak a ti. Cuticun zeiti hmanh in ai kulhmi chung zeitik hmanh ah bus zong a hong lo dingmi ah khan nu le pa hna nih fale dawtnak ti an hau tuknak ah cuticun bus station cu an tuahpiak hna ti si. Cu lawng hlah Khrihfabu ah hin ngakchia hna hi nulepa hna nih cawnpiaknak an chan khawh ti hna lo tikah cun fale dai hmuh ding an si ti lo i Khrihfabu ah fale dawtnak zumtu fale ti a hal bak an hal. Le nihin ni ah pakhat te chim ka duhmi cu Hi kan fale hi tlik zuamnak i fung i chanhmi te kha kan chanh khawh hna lo ahcun Laimi hi Khrihfa an si lai lo. Relay race an timi fung i chanh i a thlimi bantuk kan si. Fungthli ke ai chanmi minung pakhat a luhmi lampi i a chanh ta manh lo ahcun zeihmanh in fung he thli aw ṭha lo i American ram Australia ram ah chan khat chung bak nulepa hna nih an tlolhmi te cu an fale Sunday school kai ter a si an fale sinah Pathian bia cawnpiak a si Nihin ni ah Adelaide Chin Christian Church hna kan philh lo dingmi cu Khrihfa kan si ding le si ding lo hi hi hna cung bak an ai muṭi ti hi kan philh lo ding bak mi si. Nu le pa hna kan i sik le kan i ṭhiat le pakhat le thil kan i cung karlak i kan fale sin i Baibal carel le Pathian bia cawnpiak kan philh ahcun dawtnak ti na hal te lai Khrihfabu ah ngakchia mino maw an ti kan hal te lai. Nihin ni ah chim ka duhmi cu zeidang vialte nakin kan fale hi Baibal ca le zumhnak he ṭhanter hna sih ti hi kan sawm hna. A tlai hnu ahcun a ngah ti lo. thingkung pakhat cu na duh ning te umter na duh ahcun a no lio i il awk ṭhat lio te na il hau cu lo ahcun a upat tuk nu ahcun na il lai i a kiak lai ngakchia cu a zulh hnga ding lam a simi kha cawnpiak law a upat tikah zeitinhmanh a pial dah ti lai lo Naite ah khan nulepa an rak ka leng i an fale nih game celhnak ding caah laptop ai dengmi te na kan cawk piak lan ti. Mah cu ahcun ka lungthin chungah khat tuk vemi laptop le iPad cawk piak nemmam si loin uh, um rio kan chimtang na lak ti le. Nanmah nan ruahning ahcun Nan fale game-celhter kha computer in thiamla tein an ruat lai nain ka ti. Nazi pakhat chung bak bia kan i ruah i an lawi i na kan chimh le kan lawm tuk. Kan cawn nemmam la lo ti nan kir. Nihin ni ah na duh zong duh lo zongah Australia ram na phan cang i ṭih a nung tukmi ram ah kan phan. Hi nan fale pawl hi Bible ca siloin video game luklak le a dang luklak nan pekter hna cun kan Khrihfa nun si a tlau hrimhrim lan ti kha nihin ah chim ka duhmi a si. Zeiruangahtiah cun mah hika hin study taktak in ka duh i ca hmanh in chuah ka duhmi a si nain a ca lung ti lo a tawi khawh chun ka chim lai. American ram ṭhiamṭhiam in hi bantuk thil a hlattu an si i mah cu a hlattu hna nih Harris Interactive timi nih phaisa tampi dih in ngakchia hna hrawktu bik timi research an tuah i Inn kip ah an kal, sianginn kip ah an kal, ngakchia kip an nunnak a thliten zong hna mah cu an hmuh chuahmi zeidah a si ti si ahcun ngakchia ca nih in nih a ṭihnung bikmi cu video game si ti bak si cang. Zei ruangah ti si ahcun America an ram i Teenager timi le ngakchia zakhat chungah sawmriat le pakhat hi video game pungman ai kahmi si. Australia ram zong an si ve ko lai. Mah cu chungah cun zakhat ah sawmkua le pali hi pa ngakchia an si. Ti si. Cun cancer zawtnak man in ṭihnung deuhmi drug addict te pawl nakin a zual deuhmi pawl kha zakhat ah eiponh fai an si ti a si cun zakhat ah kul le thum nih hin video game lo in cun zeitik hmanh ah ka si kho lo ka nu le ka pa nakin video game ka duh det timi hi zakhat ah kul le thum an si van tuah hmanu kan vawlei ṭih a nung khawh ning hi zakhat ah sawmli le pali nih kan hawi le kan kom hi video game bak nih edit a tuah le zeidang vialte nakin video game ai thim men si ti ah zakhat ah sawmli le pali nih an ti cun kum riat le kum hleihnih karlak nih hin zarhkhat chungah nazi hlei thum video game karnak an ti si cun Kum hleiruk in kum hleiriat karlak hrawlrang nih hin zarhkhat ah nazi hleiriat chung video game kahnak an hman ti si. Ṭi a nunnak tampi ka chim ti lai lo. American ram ram khat ti lawng bak ah kum thong ni le kum hlei ni chungah meithal kahnak in siangakchia high school bak nih meithal kahnak in minung sawm thum le pariat an thi. minung sawmthum le pariat an thi hmun sari ah siangngakchia bak a simi nih meithal an kah an tlaih hna an halmi cu video game kai ka i minung taktak tha hi zeitindah a lawh hnga ti bantuk kha ka lungthin a um ti an ruat rengkun ah kum khat chung ka um i zeitu awng hmanh ka nei lo phaisa zong ka nei lo le ka neih chun te cu zeidah si ti si ahcun cauk hlannak nikhat ah cauk thum lengmang ka rel tai ka rel le mah cu ahcun rengkun i vei ka kal lio ah ka hawipa ṭialuk nih ka hnullei ma van tiah yo zei ruangah Tain nih a ka ei le an man ka tong paw khan a ka ṭhuat cang ru ka si le nan zum lo ahcun video game hei ti bantuk pawl a sertu pawl nih hin zeitindah mi nih an e dik khawh lai zeitindah ma lo nan khawh lai ngakchia nih an chim cemmi mi nit hlei hnih chung te ka van i kah ta la timi nih nazi pahnih chung peng an ṭhu ti si Kan fale hi dawtnai ah kan relmi hna kan pekmi hna i palh sual ahcun dawtnak ti kan hal lai. Kum thum hnih le kum hleithum kan kal cang, thlaruk te lawng kan kal nain video game kah nih a chuahpimi thawngin American ram lawng bakah voi sarih tiang meithal na kap cang. Biathalo a chuahnak cu video game Thol ṭhalo chuahnak zong video game, a taktak in meithal ka a chuahtertu zong video game a si. Ngakchia lungthin ah hin Pathian nih fiang taktak in a kan chimmi cu Pathian bia na rawn ko lo ahcun sualnak, mitha a duhnak video game ṭhat lonak lawng te na khat lai. A lawng hi rualmi ahcun thil dang a lut lai i nihin ni caan ah nulepa hna sawm kan duhmi hna cu nan fale kha caan tam tukin video game le nan pekmi hna nan theih lo ahcun zakhat ah kul le thum nih nu le pa nakin video game kai tu deuh ti American ram an ti cang mah cu ram ah cun kan um a tlai tuk hlan te ah tar zohkhennak in an chiah hna i bus a hon ti lonak i bus nan hngah hlan te ah kan fale hi Pathian bia in cawnpiak hna usih Khrihfa kan si lai ding le si lai lo ding hi hi hna cungah buṭi ti hi nih nak thei hna usih Bible ca nih a kan cawnpiakmi cu a zulawk hna lam a simi kha ngakchiat cu cawnpiak law a upat tikah zeitik hmanh a pial tak ti lai lo Video game a nunnak nih edik a si cang ahcun video game zeitik hmanh ah a pial tak ti lai lo. Bethalo holchelo mithah lai nawn bantuk nih a nunnak a riah cu zeitik hmanh ah pial tak ti lai lo. Sihmanhsehlaw Bible ca kan cawnpiak hna i nunzadawh kan cawnpiak hna i Khrihfa ziaza hai kan ṭhanter hna cu mah cu nunzia cu zeitikhmanh a pial dak ti lai lo. Kan fale hi Khrihfa kan si lai le si lai lonak dingah nihin ah kan identity a phurtu kan Khrihfa nunzia a kalpitu ding thawng ṭha mei ceu a vangtu ding man si lai mittu ding an si lai timi kha nihin ah thei hna silaw innchungkhur khar cia in Bible bia le Khrihfa nunzia tu he kan fale cawnpiak kan ṭhanpi hna si ti kha bawṭim in kan sawm hna kan za te cah Pathian nih thar sualnak kan pek piak seh. Amen.